السلام علیکم دوستو سجنو بھراوو وسیب واسیو سنڑا سئیں آج تہاڈی خدمت وچ شاکر شجاع آبادی صاحب دے ڈوہڑے گھن کنیں حاضر تھئے ہیں سنڑسو توجہ خاص دے نال تے میں انہیں دوستیں دا خصوصی طور تے شکریہ ادا کرنا چاہنا جنہیں سارے چینل کو سبسکرائب کیتے یا جڑے دوست ہی ویڈیو کو ڈیدے پے وے تہاڈے کولوں درخواست ہے سنڑاں سئیں ساڈے چینل تے تقریبا سرائیکی دے سارے وڈے وڈے عظیم شاعر جیڑھے ہن انہاں دی شاعری تہاڈی خدمت اچ پیش کیتی ویسی لہذا ساڈے چینل کوں سبسکرائب کر گھنو تاکہ ساڈے آونڑ آلیاں ویڈیوز تہاکوں ملدیاں رہن۔ شروع کریندے ہاں سئیں شاکر شجاع آبادی صاحب دا پہلا دورہ تہاڈی خدمت اچ سنڑسو توجہ خاص دے نال سئیں ہنڑی فرمیندن کہ۔ ݙٹھیاں شہر نصیب اچ ݙو پتلیاں ہک پار تے ہک اروار دی ہے ݙٹھیاں شہر نصیب اچ ݙو پتلیاں ہک پار تے ہک اروار دی ہے ہئی ہک تے بار خزانواں دا رت ٻئی تے چیتر بہار دی ہے۔ ہک ناز بھری ہئی پردے وچ اتے ٻئی کوں طلب دیدار دی ہئی۔ نہ ڄاݨ جو شاکر زندگیاں ہن ہک میݙی ہئی ہک یار دی ہئی۔ ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال مہربانی سوہݨا سئیں اڳلا ݙوہڑا سئیں شاکر شجاع آبادی صاحب دا تہاݙی خدمت وچ پیش کریندے پئیں سݨسو توجہ خاص دے نال سئیں ہوݨی فرمیندن کہ۔ میں دل نایاب وچیندا ہاں۔ ہووے کوئی غرضاؤ تاں ڳالھ کرے۔ میں دل نایاب وچیندا ہاں۔ ہووے کوئی غرضاؤ تاں ڳالھ کرے۔ بئی شرط شرائط وی کوئی کائنی بس سودا ہک روح نال کرے ہوسی او مالک جیڑھا گھن ویسی بھانویں سانبھے یا پامال کرے ہک شاکر او نہ لنگھ آوے جیڑھا ڈوجھے کوں بھئی وال کرے۔ ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال مہربانی سوہݨا سئیں اڳلا ݙوہڑا پیش کریندے پئیں سئیں شاکر شجاع آبادی صاحب دا تہاݙی خدمت اچ سݨسو توجہ خاص دے نال سئیں ہوݨی فرمیندن کہ اے اینجھا من وچ ݙاکا حسن گھتی اے جیندی جڳ وچ یار مثل کائنی۔ اینجھا من وچ ڈاکا حسن گھتیے۔ جیندی جگ وچ یار مثل کینی۔ ٹپیے زوری اکھ دی تاکی توں۔ بیا کہیں جئوں رستہ تل کینی۔ پہرے دار عقل دی لاش اتے۔ ہک خنجر پئے قاتل کینی۔ میں شاکر سینہ چھڑ مارے ہک کھول کھڑے تے دل کائنی۔ بہوں شکریہ سونا سئیں کمال مہربانی اگلا ڈوڑا سئیں شاکر شجاع آبادی صاحب دا تہاڈی خدمت اچ پیش کریندے پئے ہیں سنڑسو توجہ خاص دے نال سئیں ہنی فرمیندن کہ۔ میں آکھیا رشتہ داراں کوں میڈی میت کوں ہار پوا چھوڑو۔ میں آکھیا رشتہ داراں کوں میڈی میت کوں ہار پوا چھوڑو۔ ہک چکر لوا اوندی ڈیڈھی دا میکوں چھیکڑی حج کروا چھوڑو۔ او نئیں آیا تاں کوئی ڈر نئیں کر میڈا فرض ادا چھوڑو اگوں کوڑھ تے بولیا چن شاکر اتھ کیوں آئے وے دفنا چھوڑو۔ بہوں شکریہ سونا سئیں کمال مہربانی اگلا ڈوڑا سئیں شاکر شجاع آبادی صاحب دا تہاڈی خدمت اچ پیش کریندے پئے ہیں سنڑسو توجہ خاص دے نال دوستیں نال شیئر کریسو سئیں ہنی فرمیندن کہ۔ جیڑھا کم ہا یار رقیباں دا اوہ سڄݨ کریندے رہ ڳئن جیڑھا کم ہا یار رقیباں دا اوہ سڄݨ کریندے رہ ڳئن جیکوں اپݨا سمجھ تے حال ݙتم میݙی پاڑ پٹیندے رہ ڳئن۔ لا تیلی میݙی جھوپڑی کوں ہتھ پیر سکیندے رہ ڳئن ٻس شاکر بدلے پاݨی دے پٹرول سٹیندے رہ ڳئن ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال مہربانی۔ سنڑاں سئیں سارے چینل کوں سبسکرائب کریسو دوستیں نال ساڈی ویڈیوز کوں شیئر کریسو اور لائک کریسو اگر تہاکوں ویڈیوز اچھیاں لگدیاں پئن پسند کریندے پئے وے تساں تے کمنٹس اچ اپنی رائے ڈیسو اگر تساں کوئی فرمائش کرنڑ چاہندے وے کوئی ساڈے ایں ڈوہڑے کوں شاعری کوں پیش کرنڑ دے انداز اچ تساں کوئی درستگی فرماونڑ چاہندے وے۔ کیونکہ اساں وی انسان ہیسیں خطا دے پتلے ہیں۔ کوشش کریندے ہیں بھئی چنگے طریقے نال تہاکوں پیش کروں اے شاعری شعراء کرام دی کیونکہ ٻہوں محنت نال انہیں شعراء کرام اے شاعری لکھی ہے۔ اللہ پاک تہاکوں سارے وسیب کوں اپݨے حفظ و امان اچ رکھے۔ رب سوہݨے دے حوالے ساں۔ ساڈے ایں چینل کوں سبسکرائب کریسو ایں سبسکرائب دے بٹن تے کلک کر کنے نال اے گھنٹی دا وی ہک آئیکن ایں دے اتے کلک کریسو تاکہ ساڈیاں آون آلیاں ویڈیوز وی تہاکوں ملدیاں رہ ونجن۔